Zan hmasa a hrem hmuna ka awm atang khan engmah ka ei thei lo va, ka muhil thei hek lo. Engtik lai mai pawhin hrem hmun chuan ka rilru a luah a, ka mai mit chhin leh hrem hmun hlir ka hmu ta a. Hrem hmuna chengte authawm chu ka bengah a ri reng mai bawk a, TV programme ang mai hian hremhmuna ka thil hriat leh hmuh te chu ka ngaihtuah chhen mai a ni. Ni tinin khawvel pumpui hnena he thil hlauhawm puan darh tan tur ngaihtuahin ka thawk a. Ka hnenah Isua a rawn inlar leh a, Ka Fa, zan in chu hremhmun ke ding lama kan kal dawn a nia, hlau suh, ka hmangaih che a, i hnenah ka awm e, a ti a. Lalpa chu a lung ngaih hmel hle mai a, a mitah chuan hmangaihna thuk leh ngil neihna ropui tak a lang a. Hremhmuna awmte chu chatuana bo tur ni mah sela, a la hmangaih reng a. Chatuanin a hmangaih dawn a ni tih pawh ka hria a ni. Ka fa, Pathian, kan pa chuan ama rawng nge kan bawl anga Setana tih kan thlan turin mitin hnenah duhthlan theihna min pe theuh a, Pathian chuan amah mite tan hremhmun a siam lo tih i hria. Setana chuan amah zui turin mi tam tak a bum a, nimahsela, Setana leh a tirhkohte tan hremhmun hi siam a ni tawh. Mi tumah an boral ka duh lo va. Ka pa pawhin a duh hek lo, a ti a. Isua biangah chuan khawngaihna mittui a luang zawih zawih a, a sawi zawm zel a. Hremhmun ka entir pah che a, ka thusawi hi hun lo kal leh zel turah hre reng ang che. Lei leh van thuneihna zawng zawng ka nei a, a chang chuan ka kalsan che niin i hria ang a, mahse ka kalsan hauh lovang che. A chang chuan ramhuai rual leh thlarau bo te hmuhah kan awm ang a, a changin an hmuh lo va. Kan kalna chu eng ang pawh ni se, thlamuang takin awm la, hlau hauh lovin min zui ang che, a ti a. Kan kal dun ta zel a. Ṭap chungin Isua hnungah chuan ka zui ve zel bawk a, ni tam tak chhung chu ka ṭap ka ṭap ṭhin. Ka mitthla a châm reng hrem hmun chu ka ti bo thei mawlh lo a ni. Thinlung chhungrilah hian ka ṭap reng a, ka thlarau a lung ngai em em mai ṭhin a ni. Hrem hmun ke dinglam chu kan thleng ta a, hmalam ka han thlir chuan Kawng ro leh kangah hian kan awm a ni tih ka hmu a, boruak bawlhhlawh chu au thawmin a khat a, mitthi uih rim a nam nasa em em mai bawk a, a uih rim chu a chhiat em avangin a chang chuan ka pum a ti na hial a ni. Krista atanga eng lo chhuak leh khuar khurum awm theihna atanga mei alh ram tina eng neuh neuh tih mai loh chu Hmun dang chu a thim vek a, vawi leh khata ramhuai chi tin reng mai hian min rawn kal pel ta zut zut mai a, an kal pahin ramhuai te tak te te chuan min ngur chher chher bawk a, ramhuai thlarau a lian leh a te pian dan chi hrang hrang apiang te chu an inbia a, kan hma lam piah deuhah chuan ramhuai lianpui mai pakhat hian a te te chu thu a lo pe a. Dingin ka han ngaithla ve a, Isua'n kan hmuh theih lovah hian ramhuai sipai rual, mi tinatu thlarau sual ho an awm bawk a nia, a ti a. Ramhuai lian chuan a te zawkte hnenah chuan, Kal ula, thil tha lo tam tak va ti rawh u. Inte ṭhiatin chhungkuate va ti darh ula, Kristian chak lote chu thlem thlu ula, In theih anga tam zirtirna dik lovin va hruai bo rawh u. In lo kir leh hunah in lawmman chu in hmu ang. Isua chhandamtu a pawmtu tak takte lakah erawh chuan in fimkhur hle tur a ni tih hre reng ula, paihchhuah theihna che u, thil tih theihna an nei ania tunah kal ula, khawvel fangchhuak rawh u. Khitah khian midang tam tak ka nei sa reng a, midang te pawh rawn tirh tur ka la nei cheu a ni. Boruaka thuneihna leh thim lal chhiahhlawh te kan ni tih hre reng rawh u, a ti a. Chu ve leh ramhuai te chu hrem hmun atang chuan an thlawk chhuak ta a, hrem hmun ke dinglam chhipa kawngkhar te chu rang taka inhawngin An inkhar leh ta a, thenkhat te chu kan lo chhukna kuahah chuan kal chhovin an chhuak bawk a. Hetih laia ramhuai kan hmuh ho an hmel lan dan tlangpui chu thusawitu pa chu a lian em em a, savawm lian chi puitling tiat zet hi a ni rova, a buang thuk mai a, a lu chu bak ang mai a ni a, A hmaihmul chhah tak avang chuan a mitte chu a thuk em emin a hriat a, a ban hmul thum mai te chu a thlak thla hnuang mai bawk a. Tin, a hmaihmul dur mai atang chuan ngo a lo chhuak var vung mai bawk a. A dang pakhat leh chu zawngte tiat lek lek an ni a, ban sei tak an nei a, hmul an ngah em em mai bawk a, Muite reuh te leh nar zum tak nei an ni a, khawi laiah mah chuan an mit hmuh tur a awm lo thung a ni. A dang leh chuan lu lian deuh mai, beng lian tak leh meisei tak a nei thung a, tin, pakhat dang thung chu sakawr tiat cheta lian a ni a, a mam thul mai bawk a. Heng ramhuai leh thlarau sual ka hmuh te leh an rim che em em mai chuan ka pum a ti na a, Ka han en vel chuan hmun tinah ramhuai leh thlarau sual te chu an awm a. Heng ramhuai zinga a lian ho hian Setana hnen atangin thu pek an la a ni tih Lalpa hnen atangin ka hria a. Isua leh kei chu khuar khurum dang pakhat kan thlen thlengin kawngah chuan kan chhuk thla zel a. Hmun tin maiah hian Theihnghilh theih rual loh tur khawpa na tuar au thawm hriat tur a awm reng mai bawk a, Lalpa eng nge awm leh dawn le? tiin ka ngaihtuah a, thlarau sual thenkhat chu kan kal pel mai a, min hmuh pawhin an lang lo va, tin, mei leh kata kang khuar khurum pakhat kiangah hian kan ding a, He khuar khur mah hi chuan mipa lian tak mai hi a awm a, chanchin tha hril ni hian ka hria a. Ka ngaihtuahna te hre vek tu Isua chuan engting tak min chhang ang maw tiin mak tiin ka en reng a, ani chuan he pa hi khawvela a awm lai chuan chanchin tha hriltu a ni thin a, vawikhat lai phei chu thu tak a sawi a, Ka rawng pawh a bawl tawh thin a ni, a ti a. Hepa hian hrem hmuna eng chuti ni ang maw? ka ti a. Fit ruk vel a sang a ni a. A ruangam chu thlan lung ang mai a, bal buang thung mai hi a ni a. A thawmhnaw tlem te chu amahah chuan a la inkhai hnuang mai bawk a. Engtia mai alh chuan heng pawn chhe them te hi kang ral lo nge ni ang le tiin mak ka ti hle a. Ti hrawl kang mek hi amahah chuan a inkhai a, a lu ruh chu meia kang mekin a lang bawk a, a rim chu a chhe em em mai bawk a ni. Chu pa chuan lehkhabu chhiar tur ni awm tak hian a ban te chu a han phar a, lehkhabu atanga Pathian thu chhiar ni awm tak hian a lang a. Isua'n ka hnenah, Hrem hmunah chuan i hriatna zawng zawng te kha i nei vek a, Nasa takin a chak zawk nghe nghe a ni, a tih te chu ka hre chhuak leh a. Chupa chuan Pathian thu dang a chhiar zel a, kei chuan tha hle in ka hre mai a. Isua chuan hmangaih em em in chupa chu, Ngawi la, awm hle hle rawh, a han ti a. Chawp leh chil in chupa tawng lai chu a tawp chat a. Muangchangin Isua lam chu a lo hawi a, chu pa thlarau chu a ruh kawl chhungah chuan ka hmu a, Lalpa hnenah chuan, Lalpa, tunah chuan mi zawng zawng hnenah thutak chu ka hrilh tawh ang, tunah hian Lalpa, he hmun chanchin hi mi dangte hrilh turin ka inpeih a, leia ka awm lai khan hrem hmun hi a awm ka ring ngai lova, I lo kal leh ang tih pawh ka ring ngai hek lo. Chung chu mite hriat duh zawng a ni si a, mahse kei chuan ka kohhran mite chu thu tak chan ve ka lo hrilh thin a ni. Vun rawng dang pu mi emaw, hnam dang mi emaw te chu ka duh lo va, mi tam tak i hnen atangin ka hruai bo tih pawh ka hria. Vanram leh thil dik leh dik lo chungchang thu ah Keima dan te ka siam chawp a, mi tam tak ka hruai peng a, nangma thu thianghlimah hian mi tam tak tan tlukna ka siam a, tin, mi rethei te tangka ka lo laksak thin a ni. Nimahsela, Lalpa, min chhuah la, dik takin ka ti tawh ang. Kohhran hnen atangin tangka ka la tawh lo vang a, ka sim chiang tawh hle ang, Mi chi tin reng, mi hang leh mi ngote pawh ka hmangaih tawh ang, a ti a. Isua'n a hnenah, Pathian Thu Thianghlim chu i tiching pen a, dik lo takin i sawi a, chu chauh ni lovin thutak i hriat loh chungchangah dawt i sawi a, thutak aiin khawvel nawmsip bawlna chu i tan a pawimawh zawk a, keimah ngei pawhin hawi kirtir che tumin ka rawn tlawh che a. nimahsela i ngaihsak lo va, nangma duh danin i kal a, sualna chu i lal a ni. Thutak i hria a, nimahsela i sim duh si lo va, ka hnenah i lo kir duh si lo. Enghlai pawhin nangmah nghakin ka awm reng a, sim turin ka duh che a, mahse i sim duh si lo. Tunah zawng rorelna chu zawh a ni tawh e, a ti a. Isua hmelah chuan khawngaihna a lo lang a, chhandamtu kohna chu awih sela chuan hetah hian a awm lo vang tih ka hria. Aw, nangni chuan ngaithla teh u. Hnungtawlhpa hnenah chuan Isua'n a sawi leh a, Thu tak i hrilh tur a ni. Ring lo zawng zawng chu mei leh kat a kang mei dil chang tur an ni e, tiin Pathian thu hmangin mi tam tak felna lama i hawi kir tir tur hi a ni a. Kraws kawng i hria a, felna kawng pawh i hria a, thu tak sawi dan pawh i hria. Mahse, Setana'n i thinlung dawtin a ti khat a, sualnaah i lut ta a, A chan ve ni lo, tih tak zeta sual sim tur i ni asin. Ka thu chu a dik a, a daw ve ngai lo. Tunah zawng a tlai lutuk tawh, a ti a. Chu ve leh chu pa chuan Isua chu kut tum a lek khum a, an chhia a lawh ta bawrh bawrh mai a. Lung ngai takin Isua leh kei chu khuar khurum dawt leh ah chuan kan kal leh ta a. Thuhriltu Nungtawla chuan thinrimin Isua chu an chhia a lawh zui zel a, mei khuar khurum te kan kal pel lai chuan mi bo te chuan an banin Isua an rawn ban a, zah ngai turin an ngen chiam hlawm a. An kut leh ban zur tep mai te chu meiin a kanna lamah a dum rang ruai mai a, nunna nei tisa leh thisen te Taksa leh khawl hrang hrang te pawh awm lovin thihna leh mitthi mek mai chauh an ni. Thinlung chhungrila ka tap a, Aw leilung, sim rawh. I sim loh chuan hetah hian i lo kal dawn a ni. A tlai lutuk hmain i thil sual tih kha sim rawh. Khuarkhurum dang pakhat bulah hian kan ding leh a, chuti taka anmahni ka khawngaih leh ka lainatna avang chuan ka taksa a chau zo va, ka ding thei trawk trawk cho va, lung chhe tak maiin ka tap a, ka khur chiam mai bawk a, Isu chhungrila ka na a ni ka ti a. Khuarkhurum atang chuan hmeichhe aw hian Isua a rawn bia a, hmeichhia chu mei alh lai takah chuan a ding a, Meialh chuan a pumin a tuam a, a ruhte chu tisa thi leh thil lungin a khat a. Meialhin a vela a hliau lai chuan a kutte chu Isua lamah a phar a, ṭap chungin, Heta ṭang hian min chhuah rawh, tunah ka thinlung ka pe ang che. Isu, i ngaihdamna thu hi midangte ka hrilh ang, I thuhretu ka ni reng tawh ang, ka ngen a che, khawngaih takin min chhuah rawh, a ti a. Isua'n a hnenah, Ka thu hi a dik asin. He hmun laka him tur chuan mi zawng zawngin an sualte hawisanin an sim tur a ni a. Anmahni a cheng turin min sawm tur a ni. Tiin ka thu chuan a puang a ni. Ka thisen avangin sualte ngaihdamna a awm a, ka rinawmin ka dik a, ka hnena lo kal zawng zawng chu ka ngaidam vek ang. Anmahni ka paih chhuak tawp lovang, a ti a. Isua'n chu hmeichhia chu a en a, a hnenah Mi ngaithla a ka hnen a lo kal a, Sim chu ni la chuan ka ngaidam daih tawh tur che a ni a, a ti a. Hmeichhia chuan, Lalpa, heta tang hian chhuahna kawng a awm na nge? tiin a zawt a. Isua chuan zawite in, Hmeichhia, simna turin hun remchang tam tak pek i ni tawh a, Mahse i thinlung i ti sak a, i sim duh lo va, ka thu in nawh chi zawrh hmang te chan tur chu meidil a ni tih pawh i hriat tawh kha, a ti a. Isua chuan ka lam a lo hawi a, ka hnenah chuan, He hmeichhia hian mi tam tak a ngai tawh a, chhungkaw tam tak pawh a ti then tawh a ni. Chuti chung pawh chuan ka la hmangaih reng a, Thiam loh chantir tur ni lovin, chhan dam tur zawkin a hnenah ka kal a, a sualte a sim theih nan ka rawngbawltute zinga mi tam tak a hnenah ka tir a, nimahsela a sim chuang lo. Tleirawl a nih lai pawhin ka ko va, mahse, sual a ti zui zel tho va. Thil dik lo tam tak a lo ti tawh a, chuti chung pawh chuan ka hnenah lo kal sela chuan ka lo ngaidam tur a ni a. A chhungah setana a lut ta a, huatnain a khat zo va, midangte a ngaidam thei tawh hek lo. Mipa zawngin Biakinah a kal a, a hmuh chu sualah a tlukpui a, ka hnenah lo kal ni sela chuan Ka thisenin a sual zawng zawng te a silfai tur hi a ni a, ka rawngbâwl duhna chu a nei ve a, mahse Pathian leh Setana rawng a bâwl kawp theih lo. Mitinin tu rawng nge an bâwl zawk dâwn an thlang tur a ni, a ti a. Lalpa, kal zêl thei turin chakna min pe rawh, tiin ka ṭap a. Hrem hmun rap thlak avang chuan ka lu atanga ka ke ler thleng chuan ka khur hlawk hlawk mai a ni. Isua chuan, Thlamuang takin awm hle hle rawh min ti a. Min tanpui rawh Lalpa. Setana hrem hmun chanchin thuk tak hi hria atan min duh a, hrem hmun hi hetiang tak hi a ni ang tih ka ring phak ngai lova. Isu, duh tak, engtikah nge hei hi a tawp ang? tiin ka ṭap a. Chutah Isua chuan, Ka Fa, Pa chauhin heng thil tawp hun tur hi a hria a ni. Thlamuang takin awm hle hle rawh, min ti leh a, tichuan chakna ropui tak ka lo nei leh ta a. Isua nen chuan khuar khurum chu kan kal tlang zel a, Chunga kan kal pelh te chu mei atang chuan kaih chhuah a, Isua ke bula tlanpui thuai mai hi ka duh a, chhungrila ka tap nasa a ni. Ka fate chu heta kal tur hian ka duh ngai lovang tiin ka ngaihtuah neuh neuh a. A tawpah chuan Isua chuan zawite hian, Ka fa, Tunah i inah kan kal ang a, naktuk zanah helai hmunah hian kan kir leh ang, a ti a. Kan inah chuan ka ṭap ka ṭap mai a. Chhunah chuan hremhmun leh chuta mi zawng zawng te chan rap thlak zia chu ka ngaihtuah thar leh a. Chhuna ka mi tawh apiang te hnenah chuan hremhmun chanchin ka hrilh a, hremhmuna tuarna chu rinphak piah lam daih a nasa a nih zia te ka hrilh mawlh mawlh mai a ni. Nangni he lehkhabu chhiar a ngaithlatu teh u, khawngaih takin ka ngena che u, insual te sim mawlh rawh u, vawiinah hian amah chu ko rawh u, naktuk atan khek lul suh u. Naktuk hi a lo thleng reng reng lo thei a, hun hi chak takin a liam mek zel a ni si a, insualna te tlenfaia a awm thei nan, thringthi rawh u. mi dang lakah that chhuah u la, Isua avangin ngil ngei takin inngaidam tawn rawh u. Tu lakah pawh thin ur u la, Amah chu ngaidam rawh u. Thin urna hi hremhmun kal phah nan hmang lul suh ang che u. Krista'n kan sualte min ngaidam ang bawk hian mite ngaidam ve rawh u. Simna tak tak thinlung kan nei a, kan sual zawng zawngte a thisena kan tlen fai tir chuan Isua'n min hualhim thei a, min ngaidam thei a ni. In fate leh in thenawm khawveng te pawh nangmahni angin hmangaih rawh u. Kohhran te Lalpa chuan, Sim ula, chhandamin awm rawh u, a ti a. A zan lehah chuan Isua nen hremhmun ke ding lamah chuan kan lut leh ta a. A hma ang bawkin hremhmuna thlarau awmte chu Isua'n a hmangaihzia ka hmu a, keimah leh lei chunga awm zawng zawngte min hmangaihzia pawh ka hria a ni. Isua'n ka hnena, Ka fa, mite boral hi pa duhzawng a ni lo va, Setana'n mi tam tak a bum a, amah an zui a, mahse Pathian chuan, mahse Pathian chuan ngaidam turin a inpeih reng thung a, Hmangaihna Pathian a ni. Heng ho hi tih tak zeta sim a, Pa hnena lo kal chu ni se la chuan a lo ngaidam daih tawh tur hi a ni a, a ti a. A tawng zawng chuan Isua hmel chu ngilneihna ropui takin a khat a. Khuarkhurum mei alh zingah chuan kan kal leh ta a. A hma lama ka sawi tawh ang, hremna hmunah te chuan mi tam zawk kan kal pel a, Lalpa, Lalpa, a va rap thlak tehlul em? tiin ka ngaihtuah a, hrem hmuna thlarau kang mek tam tak mai te chu kan kal pel zel a, kawng tluanin an kut kang mek te chuan Isua chu an lo ban lawm lawm a, ti hrawl awmna turah te chuan ruh kawl hlir mai, kang sawr bawk, kang sawr bawk char leh tisa uai tawih hneng hnuang mai chauh a awm a, An ruhrel chhungah chuan an thlarau ṭiau chhum bal paw chuai anga lang chu chatuana tang tura man behin a awm a. An authawm aṭang chuan meisain a kan leh thil lung khernat an tuar tih a hriat mai a, beiseina an neih loh zia te ka hre thei a, an hrehawm tuar authawm chuan ka thlarau a ti lungngai nasa lutuk a. Sawi hleih theih pawh a ni lo. Hmanah khan lo ngaihven ni sela chuan hetah hian an awm lo tur tiin ka ngaihtuah a. Hrem hmuna Bota te hian an hriatna zawng zawng kha an la nei zel tih ka hria a, benga an hriat zawng zawng te pawh kha an la hre reng a. Mei alh atang chuan chhuahna a awm lova, chatuanin an bo tawh a ni tih pawh an hria. Chutianga beisei bo ni tawh mahse, Beiseina nen Isua hnenah zah ngaihna an la dil chauh a ni. Khuarkhurum dawt lehah chuan kan han ding a, a hmaa mite ang chiah bawk kha an ni a, chutah chuan hmeichhe ruang âwm hi a awm a. A ṭawng aṭangin amah pawh ka hre thei a, Mei alh atang chuan chhan chhuak turin Isua chu a au lawm lawm mai a. Isua'n hmeichhia chu hmangaih takin a en a, a hnenah, Lei a i chen lai khan ka hnenah lo kal turin ka sawm che a, a tlai lutuk hma a, i thinlunga min thlang turin ka ngen che a, ka hmangaihzia che hrilh turin zanlaiah vawi tam tak ka rawn tlawh tawh che a, ka hmangaih che a, Ka lama hip tur chein ka thlarau in ka pan thin che a, Aw Lalpa, ka zui ang che, mi ti a, i hmuin mi hmangaih thu i sawi a, mahse i thinlungin i ti tak tak lova, i thinlung awmna chu ka hria, ka thuchah kengtute i hnenah ka rawn tir fo va, i sualte sima ka hnena lo kal turin ka hrilh thin che a, mahse min ngaihsak lova, Midangte ka hnena rawn hruai turin rawngbawltu atan ka duh che a, mahse kei aiin khawvel i duh ta zawk a, ka ko che a, mahse mi ngaithla duh lova i sualte lah chu i sim duh hek lo, a ti a. Hmeichhia chuan Isua hnena. Lalpa, biakina ka inkhawm ṭhin le, hmeichhe ṭha tak ka nih pawh i hre reng ang. Kohhran ka zawm a, i kohhran mi leh sa ka ni a, i kohna chu ka nun hi a ni tih ka hria. Eng hle khawl e, kha kohna kha ka awih tur a ni tih pawh ka hria a, ka awih ta ngei reng a nih kha, a ti a. Isua'n, Hmeichhia, Dawt leh sualin i le khat ta cheu mai maw? Ka ko che a, mi ngaihsak lo a nih kha. Kohhran mi leh sa chu i ni ngei mai. Mahse, Kohhran mi leh sa nihna ringawt chuan Vanram a thlen dawn lo che. I sualna te a tam em em a, chungte chu i sim si lo. Ka thu ah midang te tluk na i siam a, mi in an ti nat che in i ngai dam lo va, Kristian te zing a i awm in, ka rawngbâwl leh mi hmangaih tak ang in i lang der a, mahse nangmah a i tal hran in dawt i sawi a, mi i bum a, ruk i ru bawk a, thlarau ten awm chu i ngaihven a, nun thuang hnih nun chu nuam i ti a, Kawngi leh zim chu i hre tawh a ni. Lei pahnih i nei bawk. Krista a i unaute chungchang i sawi a, nangma thinlungah sualna nasa tak awm reng siin anmahni i sawisel a, an aia thianghlim zawkah i inruat a. Hei hi ka hria a ni. Ka lainatna thlarau duhawm tak chu Ka lainatna thlarau duhawm tak chu i ngaichang lo va, mi tam tak hi rinna ah Pathian fate an ni tih thu dik hi ngaihtuah miah lovin an pawn lam lan danah i sawisel a, i tih maw em em mai a ni. Min hmangaih tih i leiin i sawi thin a, i thinlung erawh chuan mi hlat si. Lalpa kawngte chu i hre tawh a. Pathian chu i khei kual vel a, mahse ani chuan engkim a hria asin. Tih tak zetin Pathian rawngbâwl ni la chuan vawiinah hetah hian i awm hauh lo vang. A rualin Pathian leh Setana rawng i bâwlkawp thei hleinem, a ti a. Ka lam a lo hawi leh a, ka hnenah. Ni hnuhnungah te chuan mi tam tak rinna atangin an kal pe ngang a, hruai khaw lotu thlarau lama pakaiin sual rawng an bawl ang, an zinga ta lo chhuak la, a hrangin awm la, anmahni thurualpui suh, a ti a. Kan kalsan lai chuan hmeichhia chuan chhechamin Isua chu an chhia a lawh a, thinrim eng phiarin a au chiam chiam mai bawk a, kan kal ta zel a, kei chu ka chau em em mai a. Khuarkhurum dawt lehah chuan ruhrel ruangam pakhat hi a lo awm a, kan thlen hma pawh chuan mitthi rimchhe tak mai hi ka hria a, he ruhrel hi a dangte nen a in ang hle a ni. Chatuana he hmun hlauhawm taka, bo leh beidawng taka awm ringawt mai tur chuan he thlarau hian eng tak chu a ti ni ang maw ka ti a, hrem hmun hi chatuana tan a ni a, hrem hmuna thlarau tap te ka han hriat chuan keimah pawh ka tap a ni. Khuar khurum mai alh atanga hmeichhe pakhatin Isua a be lai chu ka lo ngaithla leh a, Pathian thu atanga sawi a ni a, Lalpa duh tak, hetah hian eng nge a ti? tiin ka zawt a, chu ruhrel chuan lo ngaithla rawh min ti a, chutah hmeichhia chuan Isua hi kawng leh thutak leh nunna a ni, amah a kal lo chu tu mah pa hnenah an thleng ngai lo, Isua hi khawvel eng chu a ni a, Isua hnenah lo kal ula, a lo chhan dam ang che u, a ti a. A thusawi chu a vela thlarau bo tam tak te chuan an ngaithla a, thenkhat chuan chhechhamin an chhia an lawh a, thenkhatin ngawi turin an hrilh a, a dang leh chuan, Beiseina a awm tak tak a maw? an ti a. Isu, Min tanpui rawh, lo ti an awm bawk a, Lungngaia nasa taka Tapri chuan boruak chu a khat a, kei chuan a ngaihna ka hre lo khawp mai. Engvanga he hmeichhia hian hrem hmuna Pathian thu sawi nge a nih pawh ka hre lo. Lalpan ka ngaihtuahna te chu a lo hria a, ka hnenah, Ka fa, he hmeichhia hi kum sawmthuma upa a niin ka thu hril tur leh chanchin tha thu hretu atan ka ko tawh a. Ka taksa a, tih tur chi hrang hrang te ti tur hian mi chi hrang hrang ka ko thin a ni. Nimahsela mipa emaw, hmeichhia emaw, mipa naupang emaw, hmeichhe naupang emaw, ka thlarau duh lo chu ka kalsan ang. Ni e, ka kohna chu chhangin kum tam tak ka rawn a bawlna meuh mai. Lalpa hriatnaah pawh a chhang hle a, Ka aw pawh a ngaithla a, ka tan hna thawh tha tam tak pawh a ti tawh a ni. Pathian thu a zir tawh a, a tawngtai fo va, a tawngtaina tam tak pawh chhanin a awm tawh a, mi tam tak thianghlimna kawng a zirtir tawh a, a inchhungah pawh a rinawm thin a ni. Kum a lo kal zel a, ni khat chu a pasalin hmeichhe dang a lo neih ruk a hmu chhuak ta a. A pasal chuan ngaihdam a dil na a, a thin ur zual ta zawk a, a ngaidam duh lo va, an inneihna vawnghim tur pawhin a bei duh ta lo va, a pasal chu a dik lo va, sual nasa tak a ti a ni tih chu thu dik a ni. Mahse, he hmeichhia hian ka thu a hria a. ngaihdam tur a ni tih pawh a hria. Thlemna tinrengah hian a pumpelhna kawng a awm tih pawh a hria a ni. A pasal chuan ngaihdam a dil a, mahse a ngaidam duh lo. Chutih a hnekin amahah chuan thinrimna a lo sosang ta zel zawk a. A harsatna chu ka hnenah rawn thlen lovin nitin a thin ur zual zel a, A thinlung chuan, Kei kawng tinrênga Pathian rawngbâwlin ka awm a, ka pasal lah chu hmeichhe dang kawpin a hmanhlel si a, a ti a. Chu chu dik i ti rêng em ni? mi ti a. Dik lo, a dik lo. Mahse, i hnênah a lo kal a, a sim tawh a, chu thil chu tihnawn leh pawh a tum tawh lo a nih kha, ka ti a. Ka fanu, nangma chhungril in en la, hei hi nangmah vang a ni tih hre rawh, ti a ka hrilh pawhin, kei chu ka ni lo, Lalpa, kei chu ka thianghlim alawm, a suala chu amah ka pasal hi a ni, a ti a, min ngaithla duh lo va ni. Hun a lo kal zel a, ka hnenah a tawngtai duh ta lo va, Pathian lehkhabu pawh a chhiar duh ta hek lo. A pasal lakah chauh ni lovin, a kiang vela mi dangte lakah pawh a thin che em em a. Pathian lehkha thu te chu a sawi a, nimahsela, a pasal chu a ngaidam duh chuang si lo va ni. Min ngaithla lo va, a thinrim zual zel a, Sual takin a lo awm ta a, a thinlunga hmangaihna awm thin chu tual thah duhna in a thlak ta a, nikhat chu a pasal leh a ngaihzawng chu a that ta mai a, Setana'n amah chu a pum in a la ta vek mai a ni. Tichuan amah pawh a lo intihlum ve ta hial mai a ni, a ti ta a. Chu nu thlarau bo Krista hnawla chatuan meipui tuar leh natna rap thlak tak tuara thiam loh chang chu ka en reng a. Isua a chhang lai chu ka lo ngaithla a, tunah chuan ka ngaidam ang, Lalpa min ngaidam rawh, i thu ka awi ang, enteh Lalpa, Tunah pawh i thu ka hrilh mek hi darkar khat lekah hrehawm zawka min ngaisa turin ramhuai an lo kal dawn a, rei tak min sawisa dawn a ni. I thu ka hrilh thin avang hian nasa leh zualin min hrem phah thin asin. Lalpa khawngaih takin min chhuah turin ka ngen a che, a ti a. Khuar khuruma hmeichhia nen chuan kan tap a, tichuan thinlunga huatna zawng zawng laka min hualhim turin Lalpa chu ka ngen a. Lalpa, Isu, ka thinlungah hian huatna reng reng a lo luh phal suh ang che, ka ti a. Ani chuan, Ti rawh, i kal zel ang, a ti a. Khuar khurum dawt lehah chuan mipa thlarau pakhat hi a ruh ruang âma intuamin a lo awm a. Chap chungin Isua hnena, Lalpa, hetah hian engvanga awm nge ka nih? Ka hre duh a ni, a ti a. Isua'n, Ngawi la, awm hle hle rawh. Engvanga heta awm nge i nih chu? I hre reng alawm, a ti a. Min chhuahtir rawh, ka tha tawh ang, tiin a lo dil leh a. Isua'n a hnena, Hrem hmunah pawh dawt i la sawi ta cheu a ni maw? a ti a. Isua chuan ka lam a lo hawi a, ka hnenah chuan, He mi hi heta a lo kal hma hian kum sawmhnih pathum mi a ni a, ka chanchin tha a ngaithla duh lo va, vawi tam tak ka thu a hre tawh a, ka inah pawh a inkhawm fo va. Ka thlarau in chhandamna lamah ka hip a, nimahsela khawvel leh a chakna te chu a duh zawk a, zu a in duh a, ka kohna a ngaithla duh lo. Pathian Kohhranah a lo seilian a, nimahsela ka hnena a inpe duh si lo. Nikhat chu ka hnena, Isu, engtikni-ah emaw chuan i hnenah ka nunna ka la pe ang che, a ti a. Mahse, chu ni chu a lo thleng ta ngai reng reng lo. Zan khat chu intihhlimna hmuna a kal hnuin motor che sualah a thi ta a, a tawp thlengin Setanan a bum thlu ta a ni. Chu chetsualnaah chuan midangte pawh an thi a. Setana hna chu tihhlum, ruk ruk leh tihboral a ni. He tlangval hian ka kohna kha ngaihven sela tha tur hi a ni a, tuboral mah hi pa duhzawng a ni lo va, Setana'n he tlangval thlarau hi a duh a, fimkhur lohna te, sualna te leh ruih theih in tur te hmangin a tihlum ta a ni. Zu avangin kum tin, nunna leh in tam tak tihchhiat a ni, a ti a. Mihring hian tisa chakna leh khawvel nawmna te hi chu rei lo te atan mai a nih zia han hre tak tak sela, Lalpa Isua hnenah i lo kal chuan ruih theih in tur lakah te a chhan dam ang che, Isua ko la a ngaithla ang che a, a tanpui ang che. I thian a ni anga a hmangaih che tih hi hre reng la, i sualte ngaidam turin thuneihna a nei bawk a ni. Innei lai mek Kristiante u Isua'n ui re lo turin a hrilh che a, mi i ngaih melh hian a takin ui re kher lo mah la, i thinlunga ui re i ni reng thei a nia. Nula tlangvalte u ruih theih thilte, inngainate leh sualnate lakah inthiarfi hlim rawh u. In lo sual ta a nih pawhin Pathian chuan a ngaidam ang che u. Hun a la awm lai hian amah ko ula, Kristian puitling chak tak te zawng chhuak ula inharsatna chungchang thu te hi in sawipui thei ang em tih zawt ula he khawvela a tlai luat hma a, chutiang hun in la nei thei te chu in la lawm em em dawn a ni. Eng tirh koh angin Setana chu khawvel bum turin a lo kal a, Pathian Thu Thianghlim hre reng chunga he tlangvalin khawvel sualnate chu it awma a ngai hi a mak lo ve. Isua pawhin a ngaithiam anga, Khawi nge vawikhatna reng reng chu, khawi nge vawikhat reng reng chu nawmchenna hmuna aw? tiin a ngaihtuah a ni ngei ang. Mahse, a thihna chuan Mahse, thihna chuan za a ngai si lo va, a tlai lutuk ta a ni. Chu pa thlarau chu ka en a, ka fate mi hriat chhuah tir a, O Pathian, i rawngbâwl mawlh mawlh teh se, he thuchhiartu leh ngaithlatu tam tak hian hmangaihte pawh in nei ve ṭheuh tih ka hria. Hremhmun a kal tan chuan in duh bik hauh lo vang. A tlai luat hma hian Isua chanchin tha hi hrilh rawh u, an sualte sim turin hrilh u la, Pathianin anmahni a ngaihdam a, a tih thianghlim theih nan. Chu pa ṭap thawm chu ka chhungrilah hian ni tam tak a cham a ni. Pawi a tihzia te chu ka theihnghilh ngai lo vang. Tisa inkhai, mei alh in a kan lai te chu ka hre reng a, Sa tawih, mit thirim te, mit muawm hauh lo, mit khur chauh te, thlarau bawlhhlawh pawh ang rei ruai te leh an ruh a thil lung vak nauh nauh te kha ka theihnghilh thei lo. Khuarkhurum dawt leh a kan kal lai pawh chuan chu tlangval ruang am chuan Isua lama kut rawn phar in a ngen zui zel a. Lalpa duh tak, kal zel thei turin chakna min pe rawh tiin ka tawngtai a. Mitthi authawm te chu hmun tin mai ah hian a awm a, hmeichhe mang ang authawm hi ka han hre leh a. Chu hmeichhe awmna khuarkhurum chu kan va thleng thuai a, chuta tanga amah la chhuak tur chuan Isua chu a lo ngen chiam chiam mai a. Lalpa hetah hian ka awm rei tawk tawh hle a ni lawm ni? Ka tawrh theih tawk aiin ka hremna tawrh hi a nasa zawk a ni. Khawngaih takin Lalpa min la chhuak teh a ti a, ṭapin a inhnit hlawp hlawp a. A natzia chu a aw ah chuan a lang a, a tawrh a rapthlak a ni tih ka hria a ni. Isu, tih theih engmah i nei na nge ka ti chhuak phawng mai a. Isuan hmeichhia chu a bia a, Leia i awm lai khan ka hnenah lo kal turin ka hrilh fo tawh che a, i thinlunga mi rem turin ka sawm che a, midangte ngaidam turte, ti dik turte leh sual laka inthiar fihlim turtein ka hrilh che a. Zanlaiah pawh ka rawn tlawh tawh che a, ka lamah hip che ka tum thin a ni. I hmuin min hmangaih tih i sawi a, mahse i thinlung chhung chuan mi hlat hle si. Pathian lakah engmah a thuh ruk theih loh tih i hre lawm ni? Mi dangte chu i bum thei a, kei erawh chu mi bum thei hleinem. Sim tir tur chein mi dangte pawh i hnenah ka rawn tir tawh a, mahse anmahni i ngaithla lova, I hmu duh lova thinrimin i hnarkir zawk thin a, ka thu i hriat theihna turah ka dah che a, mahse i thinlung mi pe si lo, pawi i ti lova, i thil tih ah chuan zah pawh i zak hek lo, i thinlung i tisak a, min hnar ta a, Tunah chuan mibo leh chatuana boral i ni ta a nih hi, a ti a. Chu veleh Isua chu a en a, chhechamin Pathian chu an chhia a lawh leh ṭan ta a, ramhuai thlarau an awm a ni tih ka hria a. Chhechama an chhe lawhtu chu anmahni chu an ni zawk a, chatuana hremhmun a bo chu a va han rap thlak tehlul em! I la theih chhung hian Ramhuai chu do dal la, i hnen atangin a tlan bo vang. Isua chuan, Khawvel leh a chhunga awm zawng zawng hi a boral ang a, mahse ka thu chu a ral ve lo vang, a ti a. Lehkha ti zawng kha ni leh se langin Bungdawt lehah kan inhmu leh theuh dawn nia.